Neh metran fireh û sed kîlometrî dirêj e. Ji Dêrikê heta Qamişloyê rêyeke nû tê vekirin û cadeyeke ziftkirî tê kişandin. Desteya Birêveberiya Herêmî û Jîngehê ya Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê, Bîst û sî tabaxê ji dêrikê dest bi projeyê kir. Bi gotina berpirsên desteyê, proje bi budceya salane ya Desteya Birêveberiya Herêmî û Jîngehê dê biçe serî û tu aliyekî din destek nedaye.
Îro roja ewil ji aliyê dêrikê me dest pê kirî. Ev werşa ewil em navê dikin. Ev werşa diyemîn û sêyemîn û çaryemîn jê yê têkeve. Aliyê Qamişlo, Tirkespiyê, Çelaxe, Girkêlekê ew jê yê têkevî. Xîlala heftîkî deh roj, pazdeh roj hêdî hêdî em ê temam bikin wê de. Me ji vir dest pê kir. Vir cografya erd hepkî zehmet e. Kevirê bazilt in, nizimbûn bilindbûn arê em dê minasîb êrê hepkî zehmet e. Ji doma min dixwest em vir em dest pê bikin. Cê herî zehmet ji bo pêşa me derkeve. Dirêjbûna vê projeyê hanê heta Qamişlo ne qonaxa yekemîn e. Sed kîlometre e. Tev rêyê hawerdora bajar jî hene. Ji bo erebê giran hew têkevin hundirê bajar de. Rêyê hawerdora bajar ew hîza min navê wan tên kirin. Li Tirpespî wê bê çêkirin, li Çelaxê wê bê çêkirin, Kirkelikê wê bê çêkirin. Vana ev rêya hawerdora bajarê wê çêbi.
Ev rêya nû ji ya kevin cuda ye. A kevin ji bo hatinê û ev jî ji bo çûnê ye. Wekî pêngava destpêkê tenê deh kîlometr tê amadekirin û paşê budceya projeyê tevî dema bi cih anîna wê têne destnîşankirin. Endezyarên projeyê didin zanîn ku ev proje dê li gor pîvanên cîhanî yên herî bi pêşketî bi cih bê.
Rêk stratejî ev riya ye. Rêk riya Dêrikê Qamişlo û rêk gelekî daxt li ser bû, sêrd li ser bû û aneka wê rêk din li kêleka wê çê bibe rêk înşaî bi muwasefatên alemî. Yanî ev riya me hemû tiştê wê

Birêveberên projeyê didin zanîn ku temamê vê rêya nû dê di heremê rêyê de bê kişandin û erdê welatiyan li ber nakeve. Heke bû û li ber ket, ew milkdarên ku erdê wan li ber ketiye dê bêne qerebûkirin. Ev rêya han di qonaxa duyem de gerek bigihêje heta Dirbêsiyê. Projeyeka ewqasî mezin, tevgera trafîkê li vê herêmê deh qatan rehet û hêsan dike û rê li ber qezayan digire. Di heman demê de hêviyekê li bal xelkê herêmê çêdike.
Ev cehde wextê çêbe bi şekil am ji vê derê heta bi Qamişlo tiştî herî herî baş e. Tişta baş ê difeyde di vê milet de ewelen cehde firedibe, rê xweş dibin, çûn û hatin çêdibe, Hewa çêkên bibin. Sêr ê xwe ji bi bi. Miletê me gelkî te'b dîtiye. Gelekî eziyet dîtiye. Em dixwazin welatê me xweş bibe. Bariyê ziftî giçey dikin. Ev pêşketinek e. Evaya kêfa miletê. Xwediyê seyara kêfa wan tên. Milet tên. Yanî xweş dibi welat. Derveyî aliyên teknîkî û pîvanên projeyê, pirsa çarenivîsa herêmê û meseleyên ewlehiyê têne meraqkirin. Tirkiya ya dagirker li raser herêmê sekiniye û agir dibarîne, dikare her kêliyê êrîş bike. Gelo bi cih anîna vê projeyê di dema nuha de gaveke rast û di cih de ye? Em timî di bin gefa de ne. Yanî heger em karê xwe girêdin bi gefê Tirkiyê û êrîşên Tirkiyê û gerek em wî karî bikin ya nekin, tê wateya gerek em tu karî nekin. Li ser vî esasê hanê em projeyê xwe guheyê yên salaneyê guheyê desteyên got projeyê xwe derdixist ser wê esasê hanê karê xwe dike û beşên dîtir yê got gel biparêzi ya li ber xwe bide yan ewlehiya wî bi cih bike ew jî karê xwe dike. Em karê xwe got em bisekinîn bi gefê Tirkiyeyê êrîşê Tirkiyeyê tê wateya got gerek gelek kar heye em nekin û jiyana me tev dê bisekin. Ema ji roja ku ev şoreş dest pê kiriye ji du hezar û duwazdeh piştî avakirina rêveberiya Xweser timî ev karana bi hevdû re bûne. Yanî me şerê terorê jî kiriye, DAIŞ jî kiriye, me ew tune jî kirine û şerê yên ku xidmetguzarî ye û em ji gelê xwe re pêşkêş bikin me ewaya jî kiriye. Ji şeş sed karmendî zêdetir dê bi vê projeyê mijûl bibin û nêzîka du sal û şeş mehan dê dom bike. Heta hingê rengê dawîn ê projeyê ji her kesî ve xuyanî dibe û ne dûr e çarenivîsa herêmê jî zelal bibe.